Herh biak in chimh than hna lai i huammi lamutmi ca si lai i aa tuzaan kan chim dingmi cu aa CNAFCC policy le CB CNO CNDF kong an policy i maw cucu policy ruangah cun atu i buainak a chuakmi a hrampi hi si ti hlah. Tuhrawng, Kawlngo rambuainak in siseh thil sining tampi kan hmuh, kan zoh tikah policy kha a si. Sicun cucu zeidah policy cu CNO, CNDF, CBPU policy zeidah a si, CC, CNF policy zeidah a si timi kha kan zoh hna lai. Nge dangdang kan lung chuakmi maw cun kan phak khawh vial kan kal hna lai. Hi pakhatnak ah CC Chin Lankhuang Sil a diar ah khan vi tampi hi policy kong ah an tleihtleng kan tlai mu. Mah khakha vui tampi caan ka rel i ka chim. Cu chungah pakhatnak ah kan zoh dingmi cu CC policy kha a si. CC policy chungah zeidah a um ti cun Chin Lang Council a dirka caan chuahmi chungah vui tampi ka rel cangmi chungah a biapi ka lakmi cu pakhatnak ka lakmi cu ti si ti cun Chin Lang Council CC nih cun zeidah A tinte cun hlanlio i Chinwu data time Chinhill regulation i mahte i khuakhan lairelnak full authority timi uh, mahte khuakhan lairelnak Laimi kan sin Laimi phung tein khua i khan lairel khawhnak phung nuhrin covo vialte kha ngah ṭhan ding ah le pakhatnak

Chinland hruainak kha a um lai timi kha si. Pathumnak ah zei si ti cun, cucu chung ah cun data an tarah te mu. Kawl nih cun pali in hman i local government kan ti cang lai mu, fawinak kan mu. Kha pawl kha si. Cu chung ah cun a biapi tukmi cu, zei ruang ah dah hi tluk tiang tiang in an thencheu tiin kan pal an fimnak mu. Mihi data an tara hi vuithum vuili hrawng ka chim cang si. Zei ruang dah mipi te cun data an tara timi hi Chinmi cu kan holh le kan sining kha aa lawh cio lo tikah pengtlang cio in kan um. Cucu pengtlang cio i ukhuai khawhnak ding ahcun data an tara timi local government kha a biapi tuk ve. Khati ti loin Atu ah an buai bikmi cu zei si ti cun Falam nih Falam peng vialte kha uknak le i pennak nawl ngei loin Falam nih control dih tim kha ruang kan peh te hna cu si cu mah kong kha tuzang kan ceih hna lai. Ya lungthomi sarkhom in rak taw law zei ruang bik ah dah an buai CNOCNDF nih an i tlaihmi tlaihtleng kha zei ruang ah dah si zei de si timi kan theih hnu lawng ah tutan buainak hi a fiang kho dingmi si. Zeipoh kha a hram um. Emi cu chung kan lu hlan ah pakhat kan ruah dingmi cu annih lei hi chimrel le vain ṭhawng. Maw ma cucu tuzan i kan topic si lai ee, ma cucu hlan ah phatnak vun chim ku duri mi cu vun tua ku la pelewa mindat kampalet lailenpi matupi hrawng vialte ah CB nih ka kip lo buainak an chuapi he te CC an do an dal a pun pun in media in si se mitakte kut thlak nak in si se kha tika ka kip lo buainak an sar peng Sisi nih a vun leh le cangka tein, mifim pawl kha an chuak hoi ciammam i pastor pawl tiangin unau kan si in tiamah le mahka nih aa bal ah kaa i thah hei ti bantuk. Zeitindah CNAF Chinland Kong CCC nih in khawh lai? Minung fa cio mu. Khakha kan hmuh thiam hau. Kha ruangah khan uh, unity kan duh lo si lo i, i fun i tomatu zong hi fun tomnak dingah le rualremnak dingah phunphun lam kha um i tuahmi si. Sihmanhsehlaw a ruang kha tu zan in kan ceih dingmi cu si, policy ruang a si. Cucu policy kha zeitluk in a biapit le ṭihnung mi kong kha tuzan ah ka fianter lai. Ka tuah ku nan theih dih zapi theih. Palewa Kanpalet Mindat Matupi Hrawnghrang vialte hachet tia AA hna nih ruai buainak a phunphun an ser cc nih vun leh le cak ka ten. Kala zapi theih si cu. Pelewa hrawng Mindat hrawng Kamplet hrawng khi zei thei lo ti ti zawai zawan mu zeidah kan tuah lai zeitin dah kan um lai kan hrut kan dir lai ti met an theih lo lio ah eh pehayang tuai song an ti mu an va tuk for nan va lem soi na hruh hram din umkalnak thei lo in Kha tikah kaa kip lo ah buainak cu social media he mithmuh kut tong in ralsarnak an tuah i sisin a leh paoh ah eh chete mifim pawl kha an chuak teitem ah mifim pawl nih khan eh Laimi le Laimi kan si ah Khrihfami kan si ah ya Laimi le Laimi unau kan si ahcun Buainak cu an chuahpi lengmang. Cucu buainak a chuahpimi cu kan sik hna ding pei si cu. Zeidang vial ah i thlak duh lomi tlangtlak vial i sayaci va ṭuan vial ahcun ka vun atu i kan topic kha kan phak hlan ah maw vun tuak u Robert thawngzamh na si kha te hna an chim ko kha. Ka chin le chinmi lawng nih Khrihfabu tangka an man i kan i thlak ding si lo a ti a ti a biadongnak lei zei dah chim. Kannih pastor te cu Kha bantuk buainak tlangtlatu lawng kan si ding si hei ti. Ka kha saya ṭuan duhnak si cu tlangtlatu zong kan i thlak lo cun thlak lo lawlaw ding khi si. Tlangtlatu i mi saya va ṭuan nang na sual kha na palh khai ti tu men i saya ci va ṭuan cun an duh fawn. Ni kha kong kan chim ahcun saupi le a dang te react tuah kha vai caan te ngeih lo ca mu a fiangmi cu mun kip ka kip ah CB, CNO, CNDF nih buainak an ser an tuah he chatten tina le poh poh ah unau kan sin an ti lo ma mi thleidan nan nei hakha thlan tlang ti si Kum sawmthum le kum li te hna khi tahchunh a phunphun. Cu ruangah cun hi vialte a thawknak zong kan zawn hna lai. Cun hihi thil dik a si ma? Mi pakhatkhat nih na unau zong nih a zawn zam lo, ngol ngal lo nan ti an tuai ah na leh ve tikah na leh caan paoh in nang mipalh na si i dai tein um paoh i aw na tuar tuk ma ti a palhtu zong sik lo. Vun leh poah le a lettu kha a sit i thah deng peng khi a ṭia ve lo cu. Khakha kan ruah hau. Zeipaoh khi a fairmi si a hau. It's not fair ko. Ngakchia pawl hmanmi kha bantuk kha cu a fair lo ti ko la. No. Upa zei ruangah hin dah CNDF a dirpi mi hna hi online in nu hi an tam deuh hna A fing bak lo an pa le hruai hi nu dot pa dok an si cham a si nga. Un kan chim piak to. A se biak chin thang adik bak mi se tuak manu. Sin o sin di blai minung nu pawl ten an thon ning an au ning. An ma bia ben tu kan lak sun ha ka tlen tlang ke ben tu kan nu pawl um lo. A tha tuk boy pa tle chu a si. Khi ben tuk e Zeihngei ngai theih huaha lo i, hi bantuk unau buainak chin na ngaizi hmanh ṭha te thei lo i nu fafa nih kan i thlah kan ti. Propaganda sawhsawh i nan pa-ei sin i nan pa-ei CNA fei ti tluk ṭek an bia hrimhrim khi limhang a ngei lomi, kual a ṭi ngei lomi a si. Cu cacing kha vialte nih khan zeidah langhter ti cun an lungput niamnak kha vialte kha tuzan ah hram in choih dingmi cu si. Cucacun kan ram thawk ah zapi zong nih kan ruah ve dingmi cu pastor zong nih mi zeizong nih a fair kun ma ya CB nih CNO CNE DF nih CCCNA hmun kip ka kip ne a taka a ching ma juai Ngahnawh a doh a dalh a ti a tuai a tam an nu tiangin CC nih a leh paw hiah mifim pawl phu kan an chuah. E kan thei bel lomi pastor an chuak. Kan ngal bel lomi mifim pipi an chuak unau kan si ti caan tia tham lai na hi a si ding si lo. Nangmah pumpak zong in mi pakhat nih khati ti an ti tikah na in na tuarnak vialte ni theihter lo nang nih na leh i nang i vikhat na sualnak tu an theih i lambar pakhat in zakhat tiang na re le na thiam te kaa khat men chim lo i pakhat te naa palhmi thi deng sawh cu a dik lo cu a si ka lambar pakhat in zakhat tiang a rel sawm kua le pakuam han pakhat te a pal i an tha deng ya som ko le pakua krel mi vialte mena conglom na ka tong lo pakhat te zakhat chung pakhat te ka pal mi viala ma vialte ka kun dong nang ka so ti kha ban tu kha a fair lo chu pastor zong kan fair hau mi fim po zong kan fair hau hi om ma om lo kha tu a kan bia chung kan lut lo man na la a tu a vaya Unau kan si ti i ka lo ding le rualremnak um ṭhan peng. Hihi zong hi policy hi a tlak dih lo sin ngan lo. Kha si cun, um, zeitluk no vete kan ambi chung in luhlan mu, zeitluk in dah annih puan an ṭhawn ti cun. Kha atu ah AA te, TNLA te, tlangcungmi letnet kai nih hechet te mien tat or hnan le hnuang hnan le hmena ka khat men an ka nih phih. Sisi nih zeimaw zeimaw teem tikah thlungpar in tlangpar in au an nu pawl tiang ningzah zung thei lo ka va ning ka zahter lai maw ka chungkhat ning ka zahter lai maw ka khua ka seng ka veng ti zong tuak loin thlungpar in tlang an au. A si ding si ma mi? AA nih a kan tlaihhrem lio ah hehchet tiah a duh paoh in kan ram ah khun a lak i a duh paoh in aana a ser lio ah kan i theihter lo CNAF nih thil sual pakhat a tuahmi kip an bu naite hin kha Chinland Information kan naupa te mino te si thazaang pek a haumi kan naupa te a hmunhma ah thawng zong a la bakmi kokek thawng pang a la khomi mu Peter thang ina va kal i a va zohmi he chitem vuai phan a taktak ti cun khakhanak in AA te nih a kan tleihhremmi te hna tah kan innlo in kan chuhmi anmah CN OCNDF lila nih hechet tiah Kawlngo ram ah an sualnak vialte hmenh chim loin Pitar Thang inn a va zohmi te hna personal attack an hei ti cu. Kan naupa nih Pitar Thang inn cu aa hung cie dihmi Minung um ti lomi an va zoh khi si ko. Zeitluk in dah an rum i sining timi khi si ko. Ka koina kan ti khin thil an zohnak ah nu thil aa tel koina kha phunphun in hei ti. AA nih a kan tlaih hremmi vial ah khin an va theih tuk. Hrokhrol bak si cu. Cucacun pangkhat ta in kal ding sal a fair me fair lo timi kha kan zoh hau. Kamah vel sisehlaw kan lut colh hna lai. Cucacun policy, policy cu zei si? Ya, tlai ko tutan cu oh, ka hnu deuh ka tim lo nan khan ka vun vai than. Vai ah tim chia tatak he vai ah limhang ngei te quality ngei te chim zong ah hin uh, thazang a kan pe lomi ca cu zeihmanh si hlei lo e. Tu bantuk thazang a kan pe mi ca cun uh, vai quantity quantity um hi a biapi acheu cu limhang ngei tein quality tein mi zong an sawm khawh hna caan zong an pek khawh sihmanhsehlaw kannih cu hawi tluk cun caan kan pe kho ve lo nain kan siaherh caah khan nu phaisa kawlnak zong si lem lo tikah khan ma ca khan timhciam mam theng mang i cava ṭhelva zoh le vei kha thil okay kan bia chung lut le kha policy policy biapi tuk cang hi a hram thok ten ka chim la mang mi se ka chin leng khong si le si la na zei te na darak um CADC te na om cun ICNCC ma khavial te khadi tin da si te cun CADC nan kal i kar khat an ṭhangcho tikah ICNCC in phan. NUG te hna zong khi zoh law CRPH te hna khin dakaw NUG ti khin a kai ko cu tasin tasin in. Kha tikah CADC in ICNCC ICNCC khan kan pa le mifim pawl nih an tuak tikah hi lawng hin cun a si kho ti lo miphun pakhat kan si. Atu dothlennak a kal tikah teinak zung hmu khomi kan si kan ram hi thil pakhat khat aa thleng kho cozah sarhau cozah um lomi ram mah te kan i pen ahcun cozah ngai hau ti kha an theih tikah an i tlain au hna i an chuak sihmanhsehlaw tu ICNCC timi Interim Consultative Council a si an tang zeiruangah an ni pawl kha khati ti online tuk tek ai zol hro alang la tin office tuk tek in tlang va au tuk tek la control khan ani za Chinram dothlennak kha kakha kan pale cheukhat nih a ngah ti lo me pin ah kun sin bak in rian kan tuan i cozah kan der hal ti khan hmuh tikah kakha ICNCC a tangmi kha teke ngapin nai ngaji tema nai ngaji ke kem ben tu ki cel du mi so on se min than nak so in lar nak so in chin pi chin dan thlen tak tak nak a tim lo mi Zeadan ni lo ti cun Biden te chan bantuk si cu. Biden te chan ah khin Mexican misual pawl mui kung le phun phun an zuat na ramri a herh lo in an luhter na an ral pawl zong kha an komh hna tikah a hnu ah cun kha vialte kha anmah ral le harnak petu an cang dih. Cucacun ICNCC pawl kha a thathumi minthannak le mah pawcawmnak men riantuanmi an si. Kha tikah ICNCC in zul duh na lo CCM vun der tikah zeidah a cang ti cun atu kan dothlennak atu cu chung ka lut cang mu. Atu kan dothlennak hi kan ram ah tleng ko teinak kan mu kho kan sung kan ong kho caah cozah ngeih kan hau miphunpi kan si i i bantuk dothlennak kan kal tikah cozah kan ngeih lo cun ti cozah an sermi hi cu zei ni si atu cozah kan sermi hi ni sawmruk chung kan fehter lai i cun cu chungah cun phun hnih in um phun khat cu i doh lio i tun kupiang hi kala caah sermi si me hi di hin dothlennak di teinak a phunphun aa thlen a si cun mipi nih thim ṭhan lai uknak cu mipi nih duhmi thimmi in

flexible in a ṭha taktak dingin frik in a ngah lo cu mu flexible in ṭha tein an tuah. Cu dih hnu ahcun data tara timi local government kakha a biapi tuk cangmi cu si. Cucu ruang ahcun tuhual ngawram zong an buai dihmi si. Annih nih nitinmi cu Bahu cozah in A fawinak in US kan chim ahcun cozah pakhat dih hnuah state an um cio state zong nih anmah le power cio an neih. Kha tikah Laimi cu kan holh zongah khat lo peng le tlang in tahchunhnak ah voi kan um zophei kan um mara kan um lautu kan um zotung matu kha bantuk kha Zeitimen in a si khawh lo caah local government kha a um hrimhrim hau. Khakha CC kan pale nih fiang tuk in an hmuh. Khakha lo ah kan cun tahchunnak ah Thantlang nih khin zophei vialte khi zakhat a zakhat a tlai kho lo cu a ngah lo cu. Zotung zong, Lautu zong mah le holh le sining te kha an nei a fawinak in miphun pakhat cu kan si nain makhakha myu nuai su chung te khan mah te i cawlcanghnak le dirhmun kha a um pengmi si cucu tahchunhnak ah marapa zong nih amah miphun nuai su zawn ahcun thih ngamh ve ko la diar ve ko la khakha zawn te khan thei tuk ca data an tara local government kha an tuah chih i khati khan mah vialte fiang men la foinak in chinland cozah pi kha chinland cozah pi kha foinak in cnf nih cc nih a tlaih ko lai cucu tang ah cun Mioh kha an ṭhen cheu lai. Tahchun ah mioh pakul a si zongah cu chung i data in tara local government khan um cio lai. Anmah tein an peng an tlang kha an i control cio lai. Cucu CC nih a tinmi si. Cu ruangah Hualngo ram zong Hualngo ram kha ralkap an dawi hna anmah Hualngo CDF nih anmah tein an control.

Pine kan thenak ah Tlantlang Falam tin khakha Ukraine in khan an kalpi annih cu centralization pungsan khan Falam nih Falam pengtlang vialte uk di Falam nih bei control di Falam pengtlang vialte kha zang iat si zongah khual sim hei ti lai zo hei ti a phun kun kha vialte kharam zong ngei loin Falam ta si dih kawl uknak kha mu zertian i khawng ton uknak kha ana sin sinit kha an kalpi cu cu an mah zong fiang ten chimmi si ko khakha anga bak lo mi si zeitik mena falam pakhat nih falam pakhat nih falam pengtlang i nung vialte khi Mingnuai su vialte khi control ko ni zong a phung zong si lo. Cucu democracy si lo. Democracy timi cu Falam zong nih a pengtlang cio kha anmah local government cio nih khan anmah te uknak kha uh, power mu power sharing si cu A fawinak in Chin cozah in a luangmi power kha mah le pengtlang cia zong sharing a tuah lai. Kha bantuk kha a fawinak in federal kalning si. Sihmanhsehlaw annih cu si lo. Falam nih khan a pengtlang vialte control tu in a control lai. Makhakha zakhat zakhat ni pa mi cu ruangah Falam nih amah pengtlang control dih duh caah an buai hul ngo ram lawng buai lo adang zong buai la kha bantu an buai cun Thantlang peng vialte Lautu Zophei Mara kan buai dih lai zeitik mina local government cio nih power an nei lo power sharing um lo ahcun cucu ni palhnak si cuca cc i uar umnak cu kha vialte an hmuh ca vai di tan tara kawl ni pali hman i kha kong khawi tampi caan kan rel piak cang hna i Chinland Council a diar pa khan mu an fe tar hlan ni som ruk ni kul ni som thuma du khan wi tampi ki chim chang i angai bel mi ni chen ni fiang thiam la kha kha be pi tuk Chin Lengkhawng sin i kalpi vemi cu zeitindah kalpi ve ti cun Chin cozah pim ko lai, bu cozah pim ko lai sihmanhsehlaw Thlantlang peng ah lautu nih amah local government aa ngeihmi kha aa control dih ve lai, a veng dih ve lai. Sihmanhsehlaw kha vialte amah pengtlang aa veng lai nain central ah bahu ah an i pehtlai dih lai. Cucu ti le mei bantuk aa dang cu nan vun hmuh thiam men la ka ti. Ka kha ti lo cun zeitik hmanh ah Chinram ah khoika hmanh ah ngah rah lo. Zei ruangah kan holh aa dang cio kanmah le sining uh, miphun bantuk in aa ngeih dihmi kan si. Aa ṭhencheu kho lomi si. Cu ruangah cun atu CNO-CNDF le CC kan buainak i hihi an thlah lo cung khakha Newin te, U Nu te nih tlangcungmi vialte an kan hrawh dihnak a kuat a si. Atu ah CC kan pale nih an dirpimi, Chinland Council nih an dirpimi cu Chin hi regulation i Mirang nih indirect British rule a kan control i mahte pennak a rak kan pekmi lio i kan khut yi vialte kan nawlngeihnak vialte lu khuihim u nu hrin covo kan neihmi tahchunnak tazai cuai ding zongah laihphung te i i cuainak nawlte o kha bantuk kan rak sining hlun vialte kha chuah i lak khan dih dingin peng hualngo zong nih amah hualngo kha ṭha tein aa control ti la uk la aa veng lai amah nih ṭha tein nawl aa ngeih lai tahchunhnak ah usa cun india nih zarhteni cun zu zuar nga ti lo zapini zu zuar nga ti lo state dang nih zu an zuar khawh kha bantuk khan an mah le original cio a kan ting ma mu vậy kha nol ngai na kha sak bik cio nei la simen se lo US cozah tang thiam thiam a USA state dil te um ko Mah cu na fiang men la khi ti ka vun chim thiam deuh lo mu. Kha pawl kho cu tha te ningcang te khin voi a tin chia phun in tial i sui hau mi si. Khakha a si ding si. Cu ti lo ahcun lautu CDF vialte thlantlang nih tlaih dih cawl hlah ti cawltalo lautu ram nan ne lo. Mara ram nan ne lo. Zophei ram nan ne lo ti sala. Zophei lautu mara ral an tho dih lai. Thlantlang an tuk lai. Maca khan Falam an buainak zong hi khakha si. Khakha thlen bak a hau. Cucun thlen lan chung paoh cu ngah lo. Atu zong ah an i tong lai, an i ruah lai, aa tong ding, aa ruah dingmi khi zeihmanh a si lo. Minung ṭhing le a lila kha si, an policy khan thlen hau. Zeitik men ah CC nih policy thlen awk ṭha lo. Tampi draft an suai cang. CC nih ṭhumh ning a ṭhumh cang. CB zong nih cun ṭhumh ning a ṭhumh lai nain a biapi mi cu policy khi si. Mu cucu policy an thlen hlan lo paoh cu zeitik men ah ah, federal a si kho lo. A luanlat kho mi si lo. Zeiruangah Laimi cu miphun nak te kan si cu. Holh le vei le peng le tlang temi kan si. Wah te hna kan zoh ta hna lai mu. Wah te hna cu holh pakhat, miphun pakhat phun in um i anmah zong party he cozah han um ve ko. Kha bantuk ah khan cun a fawi deuh. Kannih cu Mara kha ah, a dang tein Marathi le vei in um. Zeiruangah hihi holh te hna kha a rak i saim ngai. Cucacun Mara nih amah tin aa uk lo ahcun a si kho lo. Zophei nih amah tiah aa uk lo cun a si kho lo. Hakha CDF nih Zophei zong uk dih ve dih cun nga lo. Sihmanhsehlaw pehtlaihnak tu cu ah, bahu ah kan i khat dih lai. Nanganchei zong ah kan va khat dih lai. Tahchunhnak ah, Vai ah Thantlang cu uh, Thantlang peng vialte bohu a si lai nain Thantlang peng i Zophei nih amah nih a tuah khawhmi le aa control khawhmi a um ve lai na tein amah cungah Thantlang nih nawlngaihnak te kha a um ve. Khakha uh, bohu cu a um zungzal ve. USA state kip nih mah le phung le phai le nawl kan i ngaih bantuk khin a cheu state cun meithal hna i ken khawh si bistol hna mu a cheu state cun i ken khawh si lo ti bantuk pawl kha khati lo i thlantlang nih a peng vialte khi col hlah cang hlah thu diar ti a chiah cun a sep zong sep ti lo ma kha kha cucacun detan tra u cho hi timi pawl kha an ṭhawn ve lawng ah khan khuala ram kha a dam lai i security zong kha a ṭha ding mi si cucacun federal timi cu energy power vialte kha sharing tu a si a lut chuak vialte mu. Zeiruangah ti cun Thatang peng kan ta chun ahcun Zophei nih khin amah tein a tuah khawh lomi a dir khawh lomi thil tampi um. Hakha peng zungah Hakha peng an um lai i anmah Hakha tel loin amah peng in full in a control ko lai amah peng pakhat lawng tuah khawh lomi um. Kha vialte khan mahu kha CC kha si lai. Khatikan ah vaya pi thawng su te hna khi kapa cu rak fian deuh hau. A hlan ah khan cun zuk in khan Kawlram nih pini le tain le tu khayain le vei a ṭhen dan khi ka langhter i cucu zei dih si ti cun tain tain kha um tain din pi ne pi ne din district la uh, ya Pyine le district karlak ah khin va in tenh. Determination, self-determination timi uh, kupai piah than khun. Mu. Oh, ma di nu kin uh, khayan kin atumi new in uh, myu ni yet ko ta atum mi si kha bantuk pungsan khan ram pakhat miphun pakhat kan si cun cozah kha hau cozah kha bahu si lai cucu cozah nih cun akhua ram vialte kha miu para pakul a ṭhen lai cu chungah cun miu pakhat nih a miu ne chungah khan vai local government an um lai mi cucu local government cu miu ah an i tlai dih lai i vun tuah ko law ram pakhat ah cozah min ngeih lo cun zeitin da uknak cu kan i hruai khawh lai CNO CNDF nih cozah zong an duh lo cu a ngah lo cu tuah ko cozah um lomi ram a si kho lo cu kan pale hi an rak tuk ruah har CC a diar bak i an law an policy vialte vui tampi ka rel cang ka ti kha. A ca bak in paper zong atu hi khoi ka da um. Vui tampi ma khakha data an tara au chau hi timi local government la atun ku piang yi kala le to la yi kala kha a biapit tuk ca ka thliar vui tampi ka chim cang. Makhakha a biapimi si. Cucu zapi nih kan i fian ṭung lo ahcun kan buai peng ko lai. Zeiruang nan buai? Sino CNDF nih anmah te khin mah tein in control i CNA ka hrawh. Hrawh dih i anmah nih khan an duhning paoh in soksam uk i duhning paoh khan um. Kha bantuk kha vai ah naa ngai rih si lo. Kha bantuk kha cu voi bantuk si.

a tong ding zong cu mi thar deuh le mi dei deuh ngai zong cu an va um theng lai lo an va um zong ah mi hi policy hi a tlin lo ahcun zapi sinah cah kan duhmi hna cu CNO CNDF CB nih a policy hi kawl ralhrang ne wun te chan i hruai ning a si cucu ram a hrawk bakmi policy si maci cu policy cu

Tahchunhnak ah Chinram ah kan dothlennak pi va dih selaw, va thiang selaw kanmah tein phaisa te hna i chuah dih tiang vai tian hna a si kho lo cu. Tlangcungmi vialte he dirhmun khat in ram pakhat ca i fawinak in ralkap cozah khi a um hau. Cucu tang ahcun Kachin cozah, Chin cozah te khan um la. Cu chung ahcun Chinmi vialte kha kan i khumh dih lai. Cu chung in Myo le local government kha ti khan a kal dingmi si hi ti te hin thing te bantukin a te amah le a lam tein a kal dingmi si atu cu kan unau CNO CNDF pawl an kalpi ning cun khuaithat zong khi silo khuaithat phun khi asi khuaithat zong khi silo a ngah lo kha bantuk kha Cung khual ṭhat ding zong a ngah fawn lo. Cun Falam nih khin Falam peng khi tlaisa zei tik hmin ah anmah tu khan rawk dih lai. Hakha zong nih Mara tlai kho lai lo, phung si lo. Mah le miphun le sinak le i dirhmun mu sinak kha a rawk kho ti lomi si. Cucaah cun kan pa le fim tuk ka timi cu kha vialte hmuh caah detan tara alchoji kha a thu bakin highlight an tuahmi pakhat ah aa telmi si. Zophei nih amah te a uk kun lo ahcun Zophei cu Thantlang si lo, chuh ngah lo cu. Thantlang ma si kun ngah lo cu. Zophei nih mah tein uk ve duh lai. Amah a pengtlang. Cucu a safety bik zong si, a sining ding zong si, a ṭha bik zong si. Kha ti ti kan ti tikah Zophei cozah um le ralkap an nei ve lai khi tikin Chinram ah rel cawk lo cozah le ralkap an um lai kan i kap dih lai ti si lo khakha a sining zong si lo a sining cu chinpi huap in cozah pakhat tangah amah le ningcang tein policy tang te a kal dih dingmi si cucu usa zongah mah ti khan a si ko kha pungsan kha federal cu si cucu lo i kan duh ning paoh i kan rak soksam cio ahcun Kan buai lengmang ko lai. Ka kha zapi nih kan i fiang lo tiah ka ruah bak ko. A ruang cu CC a dir bak kha fak tuk in an policy, an ca an kalpimi an tleitleng, ka zoh, ka rel. Cun an hruaitu minung pawl hna ka zoh hna, an policy ṭha tein draft pawl kha ṭha tein ka zoh. Cun Kawlrampi huapin at upade pawl zong a zat cio ka zoh tikah zeiti kan ti i nan theih kan theih zongah aa thleng kho ding si. Hi aa thlen ahcun ram hruainak a um kho lo. Ram pakhat si cozah pakhat zong um lo cu hnga lo cu. Cucacun atu zong ahhin remnak zong ser hna seh law CBCNO CNDF nih an policy an thlak lo cun zeitik hmanh ah a kal kho ding si lo. Cucu policy in thlak lo ah khan cun a teitu tei kha a si ko. Doh kan duh si lo, ṭhencheu kan duh si lo. CC zong nih ṭhumh tawk a ṭhumh sihmanhsehlaw atu ka chimnak data tara aucho zi zawn ah thum lo nga lo atung ku piang yi to hlan yi kala timi hi then cheu kho lo chun nga lo atu to hlan yi kala kan ukraine ning hi do thin na adi ti man ok thati lo chu asiang tuk chu CNF kan pale ni thaten chim ko hi do thin na di ti ka chun mi pi ni tu mi nan thim lai mi pi ni thim mi tamra tun le chu chu ni cha kan uklan ti ko atuan kalpi mi an diar mun te te zong step atlai tuk chu Limhang a ngeimi sanrawching si cu na ngaizi kan chim ahcun na ngaizi kal mang la dotdot cu kan theih pah ve hau cu. Mucucu lo i Hakha Thlantlang huatnak men hei ti phun i Falam peng vialte cu Falam ta si ding si ti phun cu kha bantuk kha nangmah cung zong tlungsen na duh ve ding si lo ma cu a fair lo. A fair lomi cu kan tuah ding sir Bible ca zong ti ko cu mi nih ka chung a tuah na si ti du bantuk mi chung a tuah ve o fair lo mi cu tuah ding si lo kha ka bedong na ka ram thok ka chip mi kha si si ni chin pi chin len huap in a tha bik da kha na chim re la tuah Sisi ralkap le sisi umnak pawl CBC an ausian diep nih heh kat coh a tuah mu. Na an hnawh, lu a rit, a tuai, a taam, kutthlak tiang in a dohdal. CC nih le pawl mifim phu khan an chuak hoi i kan theih bel lomi pastor pawl zong nih unau kan si, unau thisen chuah cuah kaa ne aa bal an in ti kha bantuk a fair lo cu. Khati ti nan ti ahcun CB nih CC katceo a tuahmi anahnawh vialte in CC a tuarnak zong cu ya hramnak bia zong nan chim ve bel kun lo. Ya CB zong cu nan thlauh ve bel kun lo. Khati ti nan ti tung ahcun CC zong hram u CB zong thlauh ve nga tu. Cucu si lo CB nih a duh ti poah a doh a doh Kawl media Mizo media

Sisi nih cun lo lehpaw kha vantawng tlang nan au vawlei cung khuaza ramkip in kan nin diarpi ko na an ti. Khoika pastor pawl zong time line ah thisen tampi chuak lai nan ti a fer lo cu. A phung si lo, tlang tlatu si lo nan duh. A fer lomi cu kan tuah ding si lo. Cucaah cun atu hin a tatak tu cun CNO sin DF nak men in saya ṭuanmi pawl khan an fair lo deuh cang cu ya khati ti ahcun CB nih CC hi umkalnak phaknak kip ah katco a tuahmi hi nan thloh ve lo CC zong cu nan hnemh ve lo kan pa le minung an si ve cu tun rakap minung an si ve cu CC ni le po le CC thah deng online tlang au minung som chimter relter

ruah ding si. Cun kan ruah rih ding cu Hakha Thantlang nih kha bantuk Falam le Hakha Thantlang huatnak ve zong an chim vel. Annih cu kha ti bak khan CNF zong Hakha ta, Hakha ta, Thantlang ta ti bak in hechet te ek ben in kan bet cu. Hi vialte ta fair kun ma ruah hau cu dul na. Khama vial siseh zai nan ruah le maw thil cu a fer le fer lomi kha kan ruah a hau. Keimah khi vei ah ralnak lawngte a cimmi nan ruah. Unity duh lomi ka si lo. Unity kan tuah khawhnak ding cun kan pawl le si hrim kha kan thlen hau. Kan tletleng pei. a keih lo cu. Sindip meithal ngan a rawkmi cu an hmu cang maw? O kha, vai ah an pukpi le an puk ti tuak u. Ka ma chin net pa bia chimmi kha. Hakha le Thantlang i Hakha Thantlang nan lak lo ahcun a ngah lo CB ca safety si lo no choice hei ti cu mu. No choice. Mindat kan palet ro an lakmi pukpi hawui zar in ralpi kan rak tho lai ti cu. Kha te na kha a taktak ti cu khat luk an kan timi te na kha ya ti a vun ti ah nan kan thah deng. Mifim pawl a fimter mi pawl kun dole na. Nan mah pawl hi to ko CB thapetu cu nan lo cu CB supporter nan lo di cu fima cu e unau kan se ka du lo timi khi CB CB Voi supporter nan lo cu tha lo cu asik long te kan sik na cucu nga vial sisek alom tuzan ni highlight tua ka duh mi cu CNO CNDF CB nih Apollo C a thlen hlan lo poh cu atu ah zei bantuk ceihnak mainak um hmensela kan hnulei no cu da nih thu re tim kha chok ko la Cucu profet bantukin aw a vei ka chimchung khi si lo. Pathian nih a ka pek ti zong khi si lo. Thil kal ning khan ka ruahdamh. A si zong si fawn le ti ka zumh. Cucacun bia i ruah hlah u ka ti lo. Rualremnak le unity i ṭha lo ka ti bak lo. Sihmanhsehlaw kan theih dingmi cu policy thlen hau. Kanmah le thlen awk lo. Annih nih cun fianghlang in an chim. An kalpimi cu centralization in bahu bak in tlaih di Falam peng hom an cu lo. Ram nan nei lo. Thu diaru ei ti pungsan kha du ti po la kho ting kho phun kha si cu ram nan nei lo. Nan ma ten diang hlau uk hlau ti cu du ti po ah la kho vai kho su kha tu si si sining A kal i ralhrang a dawi a lakmi paoh anmah khuaram minung CDF nih an uk an ukter peng hna an thlahtak hna bawmh an hauh lo cun an kaltak peng hna mitpu kut tawng an langhter cu cucu pei federal cu si cu democracy cu si cu zalennak um ṭung lo i Chin OCNDF nih Falam peng vialte hual ngo zang yet ve vialte khual sime zei tam tuk kha kha vialte hom in col hlau ram nin ne lo du tik po ana ting kho ben tuk cu ho da du lai fer lo cu ni tu tu zan ah ka chim duhmi si cun mizei paoh an duh tik poah caan rem an hmuh poah zeitik caan poah CC an tuk an den kan pa le kan ralkap le kan mipi an kan den kan leh hna ve poah unau mah le mah ralsarh vai ah ṭhat lo le vai in an kan timi kha ngol cang u fim cu in a cak lawng kan ca hlau CNAFCC a tuarnak innak kha hmuh ve u, hnem ve u. Hmuh ve lo, zoh ve lo, hnemh zong hnemh ve lo, leh ah le nang upa deuh ni si lo maw, kum sawm tum ni si lo maw hei ti phun. Sibi lei zong cu sipa ve hna nga tu ka kha fermi si. A ferte kan kal ahcun cucu democracy si. Siseh kaa lawm. Thank you for watching. In tong ṭhan te na lai. Nunkhum in nan veimi um tuk lo. Vai an pukpi tu cu tu hi tlau ti si ko. An salai sang in kai kai num hi lau bak. CC member nih duh paoh in statement an chuahmi khi ai duh lo ka ti. Lungrual lonak CC member nih statement a taktak ti ahcun tuak hmanh u. AA nih a kan tlaihhrem an duh paoh in an um AA nih mi thah hna hngawngtan mi hna te hna dai ti in um ter sihmanhsehlaw CC lei in thil cang maw zeimaw mah cu na chet ti an pho Naite kan naupa Chinland Information i Pitar Thang inn ah va lut i kha te hna kha zei zei an hei pho. Anmah tuahsernak le AA tuahsernak vialte thideng in an thuh. Kha te hna kha cu a yu ta lo cu. Fair lo cu. Fair kan duh si cun kanmah maha mei AA nih a tuahmi zong kha pho ding CC nih tuahmi zong pho ding kanmah nih kan ralkap chung lila a ṭha lomi zong pho zar ding AA vialte thi deng va kha var CNA vir he chit tiah phozar kha bantuk kha fer lomi si atu ah video file nan ti zong ah zapi hmuh theih si ko nan maha mei nan duhmi nan khavarmi a kan tlei hremmi men ka khat men in holter lo i kan naupa chinland information ni peter thang ina an vakalit thil ti ti a zammi hin personal attack khaben tu ka ze hin ti a thila hruk mi tiang nan chim nan ning zak lo ma mi men an fiar an tha in an khang am ba wa Chim awk theih lo cun dai tein ka um ding si cu. Niso kaw lawng ṭhawn. Maca kan i fimter tuk zong khi ṭha lo. Kannih cu a sining tein thil kha kan chimmi si. Sibi zong zeitluk hmanh ah thlauh bel lo, cak bel lo. CC zong hnemh bel lo. CC nih zeimaw tuahpaw le hachet te soi khaten ha saya ṭuan si cu nangmah zong ah nuam ve lai lo cu. Mi cung saya lawng ṭuan ti hna ṭha lo cu. Khah ma vial siseh, cucacun Ka pai le kan unau ca zong ka chim te la ka timi si. Hmunhma dirhmun a ngei lomi zong an vaivuanhter dih hna. Hi ti ning kal ahcun a zei bantuk remnak zong a ngah ti lo. Cucu keimah laikhal nih zondamh in ka chim chung. Zei bantuk ton biaruahnak um zongah atu ah an lo tlau dih cang nain an hruaitu pawl hi ramdang in thi ngam in upa pipi tampi cawcang a dir vemi si cahin mah le tawk cio in ṭhawhderhmi le ruahmi an neih caah vei ah fim i cuh ngai le rualrem ngai a duh ngaimi bantuk kan um zong ah khin a ṭhahnem lele lo kan thi kan lo lai cucu ruahchih peng a hau te lai